Okinyini ma Nyasaye oloso kendo mondo achak abed e studio ka kawuoyo kod ogandane. Nyasaye jang'wono en jahera oseritowa omiyo okinyi piny oyawore ka wangima. Seche moko ni in ng'a- del malit Nyasaye osemi ng'wono ma piny oru gokinyi kapod intie. Nyasaye okela mondo awuo kodi kendo mondo mi ya- aw- aler wachne manyalo miyo gima timi Nyasaye loni. Koro anyalo kwayi kama intie mondo ibed piny mos ewe tije mane itimo kuom du- thuolo mar dakika ma Nyasaye omiyowa mondo wawinjre ane kuom wach ma Nyasaye dwani mondo wuoye kodi gokinyi sani. Wang'eyo ni wan ndal- wan e ndalo monego ji dwarie Nyasaye nikech eh, wan e ndalo ma masiche osieko kendo wan e ndalo ma tuo obiro tuo ma otamo ji kendo otamo rieko nyaka mag dakteche to nitie Nyasaye mondik kuome ni gima nyalo tamo mane Nyasaye moketa gokinyi sani mondo awuo kodi dier odi kama ibetie ni mondo ang' to walam kodi kuom weche duto mineno ka tek O nyinga an Bishop William Abol, an jal Lego, Murumalanga e piny Siaya County. Ajatich Nyasaye sani adak e piny Nairobi ka. Nyasaye omiya thuolo maber gokinyi ni mondo mi awuo kod ogandawa. Ang'eyo ni seche moko gima timore e piny seche moko kelo luoro ma ji mang'eny kata osup- eh, eh, kanisa sani tek mondo jomoko okadhiye nikech eh, tuo mar korona obironwa e piny en tuo magalagala moketwa ni kata mosruok gi lwedo sani sirikal wacho ni mano gima ok onego timre e kindwa nikech eh, kimoso ng'ato seche moko gino osedonjo kuome kimose tibe gino nyalo maki En gima okelo luor ahinya kendo adier en gima ok oyot. Kendo kaka chik wacho ni onego waritre, onego waritre adier kendo onego wabed maler kaka jiwa e- on- ipuonjowa. Onego waluok lwetwa kaka iwacho kendo onego wabed kod ritruok. To kata kamano, nitie gima nyalo tamo dhano to Nyasaye gino ok nyal tamo. Emomiyo gokinyi ka Nyasaye omiya thuolo mondo awuo kodi, To wanyalo kwayi ni ibed gi winjo maler nikech nitie Nyasaye man gi teko molo korona. Kawuono adwa nawuoyo kuom wach moro mondik e muma mar Jorumi aboro kwan matindo achiel ma wacho niya, emomiyo koro bura ok lo jogo manie Kristo Yesu nikech chik mar Roho mar ngima manie Kristo Yesu osegonyi ae chik mar richo kendo mar tho. Mae wach madwa nawuoye gokinyi sani. Ang'eyo ni bura mar tuo lo pinywa kendo lo pinje te nyaka Amerka gi pinje madongo ma ji ogeno. Kendo kun manyo ji ringo ka ji dhi manyo chieth ema sani ji thoye. En kata kane ng'ato parono ka oyudo korona to onyalo ringo kodhi Itali onyalo dhi Amerka, onyalo dhi India, onyalo dhi China, kuonde go ema koro to neke. Kendo koro dong' gima koro ng'ato ka ng'ato tho e pinygi. Kendo otamo rieko jorieko. To en gima king'iye mos to onge gima nyalo chunge, Nyasaye kende ema nyalo tieke. To Muma wacho ni ng'ama koro bura ok nyal loyo e chandruok bila en ng'at man e Kristo Yesu. Muma wacho ni koro bura emomiyo koro bura ok lo jogo man e Kristo Yesu. Nikech chik mar roho mar ngima manie Kristo Yesu osegonyi e chik mar richo kendo mar tho. O Wan kod ji ma bura oloyo e weche mopogore opogore. Bura mondo olo ng'ato to en ong- oyal buchi ma ong'ad bura ni bura oloyi. Ng'ama bura oloyo en ng'ama itweyo kendo bedo mabus. To ng'ama otwe en ng'ama ok nyal dak e ngima monego odagie. Ng'ama otwe kata en ng'at man gi mwandu mo- mogero gorofa kata man gi udi modak maber to komake moyale moburo loye mokete e twech mwandu ne koro ok konye obiro konyore gi mwandu mag sirikal ma sirikal miyo mabuse motwe mano kata ne in gi chiemo maber ma chiemo opong'o frij to ibiro chamo chiemb jela nikech koro maki kendo gima otedo e jela ema nyaka icham nikech in mabus bedo e jela ng'ama otwi ok nyalo dhi kama onego odhiye sama onego odhiye kendo kata ka en ng'at ma ne en kod safari mar dhi Amerka to ma oyale ma buro loye mokete e jela ok obi dhi Amerka obiro dong' e jela jela ka ng'ato nitie ok onyal rwako nanga monego orwaki sama onego orwake to obiro mana rwako nanga jela kech en ng'ama omak kendo kata en kod mwandu ok onyal dhi e akaont mogol pesane mondo okonye obiro dak e ng'ama onge mwandu to en go kech omake sani wan kod ji moketo ji mabuse ma nyaka jomoko kuo kata e ot kata en gofis monego odhiye mondo oti sani onge kech nitie gima omako piny molo piny kod bura oloro ni nyaka offices mag government Kendo en gima okalo bunde, ma nyaka joma oting'o bunde miwacho ni kwiny gin oloyo. Momiyo yawuoyi man go bunde bende oluor. Iyudo ka jobunde odong' yo- i- odong' kuondegi mag joot, onge ng'ama wuok oko, bura olo piny. Kendo en bura molo piny adier, momiyo nyaka jomoko Sani kata ka mobetie chunye lik ni okia nodhi tho karang'o. To kawuono akelo ng'ato manyalo golo ji e bura moloyogi miluongo ni Yesu Kristo. Wan gi bura moloyo ji adier ma kata king'iyo kaka dhano wuotho luoro mako piny. Tago ni Nyasaye maduong' erokamano momiya thuolo mondo awuo kodi sani. Man Nyasaye machungo yamo, Ruoth man gi teko. Nyasaye machungo tho, Nyasaye machungo tuoche. Kendo onge tuo matamo Nyasaye no. Kata bende korona biro winjo nying Yesu ja Nazareth moling' thi. Biro kulo jogo mane Kristo Yesu. Kawuono wawuoyo kodi kata in nyako ma biro loyo. Mawuotho ka kwana lwete ka piny odong'go. ma seche moko jachiendno obaro kodi rwaki tich mok ni panditi kinde ma unawuoyo kod nyako moro ayudo kotiye ba to en gi digri koro aka penye tang'o moketie ba gi sombini te owacha ni pasta ling' aling'a kik ipenj mondo ine ka gowo kani koro yuda e ba katimo timbe matimogo ok en herona asetemo kaka nyalo kaka dhano lakini otamore kamanyo tich atiyo ndalo matin gichunga e tich eriemba ka guok kata gima koso onge an ema kesran chakre kuoma kayudo ng'ato mondo kenda wadak higni matin ng'ano riemba jachieni otamre no kanyal ting'o nyathi omiyo onge ng'ama nyalo kenda madak koda koro an natemo mangimo gi koda ni koro an adonje ba joma nena paro natimo gima hero kata kamano ngima emodhire e gima timoni Wan gi joma inyalo ka ng'ato timo gimomiyo ibileme kikia gimomiyo gima kamano timorene. Jachien noloro ne nyar ng'ani adier maonge kama owuok- odhiye mowuog ne maber. To chieng' mane ayalo ne Yesu makoro ayalo gokinyi sani, japuonj notimo ne ng'wono. Ma Yesu noyawo ne yo matindo dak kod chwore kendo tiyo. Gima onyalo timi miwinjo ka ji tiyo loko ni paro. Kendo tiyo wach manyalo timi ma ji tiyo weyi. Nitie gima nyalo timre ne ng'ato miwinjo ka nyaka oweteni monyuoligo bende omuli moweyi. ma wuonu gi minu bende owe kari nung'o kata sani ka wach moro omaki ng'ama biro kama intie onge kech gima timi gi ng'eyo adiera inyalo dong' kendi ma ng'ama wuoyo kodi onge buru oloyi kinde jodalau kech en odieri ma in emodong' kodi onyalo odieri ma kata im gogo maduong' Inyalo jachien nyalo dieri mi po ka nyithindo manie toki dhi tedo to inido. Bura madala no loyi. Kendo buch tedo chung' e nyimi ma kata kiromo gi jodala to upenj ni in adhiambo kiyudie ng'ato. Adieri bed chunyi gima timore ni. Wan gi joma nochako dak kod chwo maber ma be kanyo ne nyuola nyithindo ariyo. Jachien no biro mogolie odi kod olweny. kendo en jachien ma seche moko notiyo mana kod nyathiu monyuoligo wan gi nyi- mon moko ma nokawo nyamin-gi obiro dago e ode to nyamin-gi ne kosedago mopong' to nyamin-gi en moloko loch mare nyamin-gi ni emomako chwore ma dichwo loko paro mowe dhako machiege ma nokendo mokawo nyaminwe ma koro dakgo in oriembi Kineno maisha midakie nikech nyathiu litni, omiyo ywak. Kendo gino keto sigu kinde gi nyaminu ma idwaro mondo ka kinege. Kok kama tiamo ni in ibiro negori. Bura moloyi not kawuono nitie ng'ama nyalo tieke. Machak tim ne ng'wono machak los kinde gi dichwo mineno ka jachido pogo kindigono. Bura nyalo loyo ng'ato mar dhier. Ma in gi mipango maber ni timo kitimre ni. Kata ikaw lo ni idwa losogo gimoro makonyi. Kisran biro. Mipo ka loan mi ikawo igon onge gima itimogo. Wan gi joma chulo gope moko ne okonyogi. Ni ikawo kata loan kata mar mar milion adek. Seche moko ni idwaro mondo igergo ot moro. Lowo mane inyiewo midhi gedo e kes rano odonjo mipo ka gino odonjo e kot uyalo. Ma ipo ka buru loyi mo ma i haki ni gima ne inyiewo kod pesani. Ma loan mane ikawo ichulo to gima loan no konyigo onge. Wachumi adier in gi chunya lit ma kibet e ywak kendi. Seche moko gino lit ni chunyi. Seche moko jachien no oro mana kono men. Mana gikoni pesa maduong' mane in go. Seche moko gin deal mane olos ni kama itiye. Kane ji ong'eyo ni kawo loan midhi timogo project moro. To ne gitiyo gi jomoko mobiro gi yor rieko mokoni pesa maduong'. Wach no mi stress mokichiew kata kama ininde. Adier seche moko chunyi neno deruok kineno gima otimre ni. Kendo ineno ka gima koro ngima no gik okuta. Wanyisi ni mano ok nyiso mar ngima. Nitie Nyasaye ma nyalo goli kama intiere no. Kendo nitie Nyasaye ma nyalo chako dwoko ni geno mnye jasigu mai. Kata nyo gino loro ni ma in iwuon kama nitie. Jachieno nyo ketho tich. Ma in no riembi ionge kama imak. iwinjo kiriemb nyaka i ot mane omiyi kod sirikal kama idonjie onge kawuono akelo yesu odwoko mar joma nigi chandruok jal manyalo golo masira mineno komaki mineno kodong' kodi matamino kata obed achiel mar kong'o emoloyi kod bura mamiyo kong'o kethoni tich kendo kong'o miyi bedo demoted kar mondo iyud promotion Omaki gi mer mar ura. Mer marach momiyi kosomo kidhi e tich sama iyudo pesa. Kendo iwinjo ka in gima iwinjo ka boss wuoyo. Wacho ni kok inyal change to wamiyi warning mogik idhi goli e tich. Kakiwe kong'o tamre buch kong'o loyi. Odhi kodi adier kendo ngima ni rach kata tuoche ni e dendi ma kong'o emo kelo. To kawuono nitie Nyasaye. ma ndiko wuoyo kuome nobiro mondo oketh tich satan mwabiro lamo seche mogik ka koro iwinja nitie wach matek ne ng'ato madier otami omiyo nindo ok teri gotieno ka jinindo en parruok nyaka pinyru kuom gima timoreni kendo adier seche moko ichung' mibed piny e kom seche ma jinindo mawinji ka chiegi winjo mana kindakori ka mibetie nikech chunye lit kuom gima timore adier chunyi neno ka gima ngima nogiki okuta kawuono wanyisi niya there's no permanent condition in life kamineno ka intieno nitie nyasaye manyalo goli kawuono kendo kata ji osewacho ni in irumo ma ji osekwani ka takataka mosiepeni ma ning'iyo gotiki go simbegi to gimak kendo gineni ka stress gineni ka chandruok gilokoni paro nyaka jodalau Nyaka joma ne konyo tinde ok dwar winjo wachni. Gineni ka ng'at ma onge ber ma digiyud kuome. Nitie Nyasaye ma nyalo dwoko geno ni ng'ama geno lalne. Nyasaye ma nyalo chigo ng'ato e podho. Kata ise podho ma jong'e ni rumo. Nitie Nyasaye ma nyalo chako dwoko ni geno kendo. Kata tuo momaki emomiyo ji loko ni paro. Nyise winjo ni in kod kansa. Iwacho ni mano koro maiti ma pok oland. omiyo tinde ok ikwane ka dhano nitie nyasaye ma jachang ma nochango naman ma ja asuria ka dhoot opie dende kade nitie otutu to fwenyo nyasach israel ma koro ayalo gokinyi sani japidi ma nondike otimo fwenyo ne nyasaye mahono tano wuok odhi manyo nyasaye kuom elisha ma janabi chiegno nochango kuom tuo mane ji ng'e ni ok nyalre ka ng'olutre ora mar jordan nyadibiriyo Anabi atingo nyasaye moro gokinyi sani. Ma kansa nyalo golo sarut gokinyi ma weni. Kata kansa ne osepime ma yudeni stage 4. Mibe ineno ka dieri donge dala matin. Nitie nyasaye. Machiro jomotho bet mangima. We lose hope. We luor. We gol geno mari owe rumo. Nitie nyasaye manyalo changi. Kata ji neni ka kuma, kuma bor. Gineno ng'acha dhi. gineno ka gima gima dhi kodino gino ok dhi tieki nyasaye nitie manyalo golo chandruok minene ngimanino buro kulo ng'ama ni kristo yesu agon nyasaye erokamano okinyi ma kawuono muma wacho niya emomiyo koro buro kulo jogo mani kristo yesu nikech chik maro makelo ngima e kristo yesu osegole chik maricho kendo mar tho nitie gima nyalo gole chik maricho kendo mar tho momaki kata ng'ato imowa ni piny olawre kodi kari mitiye kendo wuotho ni kuom pinje komanyo teko mar bilo ineno ka gima timi chani en lawruok mar kama itiye maluwi omiyo seche moko inyo ka dendi kuot tiende ni kuot ngimani rach kawuono nitie nyasaye moloyo ajuoke moloyo teko mag bilo mokete e studio ka mondo awuo kodi onyalo tieko teko mag bilo masano ngimani kata ng'ato olokreni nodwa nonegi kata olaro lowo oramo ni ninyako tere e liel kawuono akelo nyasaye maburo ok lo nyasaye ma nonego ajuok e piny israel kinde moro ka musa od abraham oting'o nyasaye ma koro ayalo sani odhigo e piny misri ajuoke mag misri nobiro mondo opiem gi nyasach musa ndiko wachano ka musa nobolo luth piny luth nolokre thuol ajuokego be notemo ma ludhegi nolokre thuol kata kamano Thuond Musa nomwonyo maga juke te. Nitie Nyasaye manyalo mwonyo teko makedo kodi, manyalo goli e masira momaki, kata ng'ato chwoyi gi nawi. Kawuono nitie Nyasaye man gi teko. Ndiko wacho ni bura ok lo jogo manie Kristo Yesu. En bura mane moloyi? mineno ka dhi kodi masandi kata obed ni mna bura mar chode muketo gombo mar terruok kuomi momiyo in kama iwuotho e chuny gombo ni kodi omiyo mwandu ni rumi lwete malache gi chode chode ni seche moko mama oketo ni dak omiyo dichuori emi nikech jachini chode wuotho kodi kendo iwinjo kigongero ni nyar ng'ani to ok inyal tedo nikech jachini chode omaki dhi kodi buru loyi e yorno Nitie Nyasaye mane owaro Mariam ma nyar Magdala e piny Jeriko ka en e dhako ma jochode ma piny ong'eyo. Kendo Yesu noyudo Mariam kosemaki ne kite mondo onege go nikech tim chode. Kata chode osekwanyo kitego go dendi. Omiyo in kod adhonde madum kiwuotho. Chode orwako kimi e rembi omiyo kimi machamo dendi kata e mon nyath ok nyal loko ngimani. Nitie Yesu minyalo ringo ire kawuono manyalo golo to adhonde mag chode manie ngimani mariam nochopo kuma yesu nitie ka yesu ong'e mariam nowen mariam richo mar chode ma mariam notimo taso chango mariam mowen mariam richo ne gadier mariam odong' dhako ma nyinge ni amuma kata iluongi malaya ma koinange okinyi ming'iyani ise atich kod ichiew gokinyi bet e kom timbe mitimo gotieni ng'eyo kaka richo kendo dongo litno chunyi kaka chwo dwanyre kodi kendo di lit ni chunyi gik ma iromogo e chode kod midhiyego ipenyo ni chode kama nyaka karang'o kije chindo obago yori mar dhi tedo omiyo onge ng'ama nyalo kendi idong' malaya ichalo cho mar city council e town ma ng'ato ang'ata nyalo dhiye gino dong' kodi adier kawuono ayalo yesu jawar jalo manyalo wari magol timono kuomi mayawo yori mar dhi tedo mit kendi kata tich ema nodino ni in tich onge minyalo yudo omiyo idonji tich marach mar uso ringreni nitie yesu manyalo timo ni ng'wono bura oloyi e yorno adier kendo wach tek kodi wan gi jachien manyalo lo dhako gi bura ma kata kende en gi dichwa e ot to wuondo chode nodhi tich kar odhi mni tiji chode gino omake kendo jachien ong'ise ni chode ema kelo pesa mang'eny omiyo dir ing'iewi ka mandas to kawuono ayalo yesu janazareth jal manyalo resi gima timino machak duokni geno nikech ng'ama ni i kristo yesu kende ema buro ok nyalo loyo kata tuo ma koro biro mar korona ni joma ni i kristo yesu biro loye nikech yesu en chiero yesu yie maduong' manoa wuod lamek nogero ka masira mar pi obiro e piny sama nyasaye ne tieko piny kod pi noa nogero yie ma en yesu Ng'ato ang'ata ma oringo modonjo e yieno notony e masira ma nobiro. Kendo ng'ato ang'ata ma noi- odonjo e yieno ok notho. An be awacho kawuono, kata tho biro maneko. Ng'ama nyalo ringo modonjo kuom Kristo, Yesu biro tony kode e tho mobironi. Mano kata ibed ruodh piny, ineno ka piny tek. Gini ochomo tir, kendo ineno ka ochomo nyithindi. Nitie kar tony ma en Yesu kende. Ondikie muma mar ngeta apar gaboro Kwan matindo apar wacho niya, nying Jehova en dala mochiel motegno. Joma kare ringo kanyo kendo gitony. Ka ng'ato nyalo ringo kuom Nyasaye, Ruoth biro tony kodwa e lwet masira gi ligangla mobiro e piny sani. Kendo joma oyie kuom Yesu Kristo, Ruoth biro tony kodgi. Kata bed nitie masira manego ji dalau, man chamo ji tere liel nitie kare tony ma en yesu ka nyasaye kata obed jaduong' ne ipiedho nawi e dala to nawi mane ipiedho sani olokre ti kod jodalani omiyo jomoko ran chamo chiemo ipipa i taonde to omiyo nyithindi tho rumo e lweti kech nawi mane ipidho ka seche moko ng'ato nowuondi nobiro loso ni dala kata obiro loso mwandu ma dalani to gima ng'ani nopidhore nolokre sum manego dala nitie kar tony gokinyi sama yaleni minyalo ringo mondo itony gi dalani en yesu ka nyasaye kanye kar tony noma nogero yie joma noringo modonjo yieno notony te ogero ma notho nyasaye noloso yie mondo ji oringo tony kuom kristo ji mang'eny odagi iyalo wach nyasaye gi dagi yie gisik e piny kod timbe maricho moko lamo jochiende moko kulore ni piny ruodho mudho gidagi yesu ka nyasaye mane ogure musalaba mane odong' kod ang'ula e nungone ka onge nange dende mane ochung' e tine kod tong' maremo kod origo wuok e ng'etne jal ma nochwad ng'eye kod boka ma dende oridhore kuom orimo mar chwat ne ondiki ni ema chango tuoche jodagi yie kuom yesu omiyo tuoche opong'o piny ywak opong'o udi dhano dendgi ramo kinyi sani kata inyo osuptal tinena dendi rami dendi lit kaka iywe onge muche tin nitie nyasaye mayalo sani mabiro mulo ngimani kama intie sani mondo mi ochangi pien kama ininde kanyo kech onge gima tek manyalo tame Onde kendo bade ok chiek madi mondo resi ka mininde kinena sani. Kata bende gino dhi kodi adier miwinjo ka ngima ne tin. Nyasaye ma hono biro chungi e pien midekre gokinyi ma kawuono. Bura ok lo jogo manie Kristo Yesu. Nikech chik mar Roho makelo ngima osegole chik maricho kendo mar tho. Awuoyo kuom wach ma kinyalo winjo gokinyi ni iye. To kata obed kisoni manego ne nyithindo. momiyo bura mar tho mar nyithindo loye dala kama okendie omi inyiso churi mondo kendo dhako mondo nikech in e dhako ma jakisoni kinyuol tinyuolo nyathi mok tiek dweche ariyo kapok otho wan go mon ngechino yiene mako ich to ok oting' ich dweche auchiel koromo dwe dwe mar abich nyaka yien owuog ibodong' gi lwete nono adier osetimre ni ma koro dichwo loko ni paro buru loyia wachno nitie nyasaye manyalo timo hone ngimani kawuono michak iting' ich minyuol mibede gi nyathi to wan kata kende chien mokindo kinyuol to nyathino onego omi idong' gi chak e thundi ka chak rami ka nyathi minyuolo ni e muchari litni adier kineno kaka iiko nyithindo idong' kod piche nyithindo ka emiliro e kor ot nyithindigo onge e chien omayi kawuono yalo nyasaye manyalo tieko bura moloyino Kiwinjo mi iyie, Nyasaye nyalo timo ni hono. Kata obedo chien mar pala, ma kimako inyuol e pala koyang' iyi, kendo idhi kikia ni idhi dong' e pala kata idhi duogo. Seche moko iyang'i to nyathi moyang' iyi notho to idong' ka i- i- iwinjo rem to nyathini nobende jachien onego. Kawuono nitie Nyasaye manyalo chungo lojno matiyino e ngimanino. Mowang'ni chak inyuol mok oyang'i. Nyalore e nying Yesu ja Nazareth. nyasaye emomiyo liech nyuol e bungu ma onge ng'ama cholo liech nyalo timo hono modak e nyuol mayom kata jachien na odagi bura ok lo joma ni e kristo yesu kata obed jachien mama modagi ni in kiyudo dichuo ma kendi tidago dweche ariyo to weru momiyo ise- itini in higni manok iseterone chuo auchiel jogo to weyi Nitie Nyasaye ma nyalo goli e lojno, ma chak mi odi midagie. En e ruoth ma yalo gokinyi sani. Kati ae dala ma mwandu ne nitie. Jachieno noriembo mwandu e lwet ji ma ji te nodong' jodhier. Ma dala ka jamwandu tinde odong' ka bungu e moyugnoe. Yawuoyi ma dalano jachieno okeyo oko. moko bende onego kane liel dalo dong' chalo kamoyike ma- kaburi kamiyike jomotho kidonjo mi wach momiyo luoro tami kata dok e dalano kichopo e rakach bino kaka dala chal luoro maki nitie nyasaye manyalo kelo gene dala ma geno oserumeno emomiyo winja maber gokinyi sa nikech nyasachwa nigi teko onyalo dwoko geno kama geno onge kata buro loyi mobura norie bie dala wi pango ote senta senta maduong' e taon kama ipange ipange senta tidoyo ni ji e kor gweng' jachien oketho dalau nitie nyasaye manyalo kelo geno kendo gokinyi sani mayalo nyinge gokinyi ni ndiko wacho ni nying jehova en dala mochiel motegno joma kare ringo kanyo kendo gitony inyalo ringe nying yesu mayalo sani mondo ogolie gik mineno matimore nigo kata jachien opogo dalani jaduong' matindo oriembi e dala idhi kater kech sasia ma ndalo tami echido yo nyithindi ti odagi i ma nyithindo okwedo kichal wuon gi mama nyuologi kendo onge ma winjo wachni kata kiwuoyogo in nyithindi chunyi kineno ka nyithindo ni ipuonjo mondo okonyi to gilokre kodi ma onge ng'ama dwari omiyo idonjo tim ok ni pande tim itie nyasaye manyalo dwoko chuny nyithindo kuom wuon-gi manyalo reso dalani e lwet jachien maketho dalani kendo nitie jodongo moko ma gima timore kuom nyithindgi omiyo gisewacho weche mag kuong' mondo gikwong go nyithindo ma ginyuolo tiwinjo mano ok timre nono nitie gimomiyo gima kamano timore to nyasaye moketa mondo wuok kodi gokinyi sani nyalo rieni bade mochako gol gima inenono mochako duokni geno Mae kata bed ni bura olo japuonj, buch mer, momiyo japuonj mer ma kiare, ma kata kodhi e klas nyithindo tugo kode ka doli. Ke jachielo kong'orane ji ong'eye, en ng'at ma onge nying maber. Kawuono burano Yesu dwa ng'ade, ikindi gi jasigu masandi. Buch chode masandi no kawuono Yesu dwa ng'ade. mama buch lweny manie odi momiyo oyware gi dichwo kwe ongeno kawuono yesu dwa ng'ade bura mar koso tich momiyo igo lamo kinya yudo tichno kawuono yesu dwa ng'ade bura mar midekre mar tuo ma sa ka sa ma sa matin inyi pien kawuono yesu dwa ng'ade wadwa lamo nyasaye maduong' ma pok olomo nyaka chien gokinyi sani kama entie adwa ni iyud yie e chunyi ma iye kech wadwa lamo kodi nyasaye ma ono nyalo Adwa ni yud yie maduong' ahinya. Nyasaye mokete e studio ka dhi timo gima idwaro gokinyi ni kata obed gima tek. Nyasachwa dhi nyale. Omiyo adwa ni walam kodi Nyasaye. Kama nitiere badi kata kichomo go TV kama walameni. Ruoth agoni erokamano kinyi masani. nikech janeno ma koro obet piny sani ka winjo wachni ing'eyo dwaro mar chuny dhakoni ing'eyo dwaro mar chuny kijanani ing'eyo dwaro mar chuny dichuoni kata jaduong'ni gi dayoni ing'eyo wach mapek mamiyo chuny lit mamiyo koro pi wang'e chwer ruotha ori kaka nyasaye mondo riyo badi timne uno kilochone yaye nyasaye mang'won Obedo jachien mudi no nyar gan nok nyala gaido di chuma kendi. Kawuono omiyo jachien no chike nying Yesu oja Nazareth. Mondo riye ne bade mondo time ne mono kia oneyo. Ma onge tich puoth mondo mi tich ma tuo ruoth riye bade mar chang. Ichange ka moninde ka sani kimiyo amalo. Ase oro kwe mari mondo olim ng'ato kod ng'ato. Piny Kenya kete lweti nyasachwa. Tho marach mar korona mobiro e pinyni. ruoth mondo imake teko mag chunye mag thoye mag korona ichando piny kenjwa ni kiumo kenya grem yesu kristo ma wuodi erokamano kuom timo ng'wono kachiber kendo iwinjori ma nyaka chieng' duong' odogni nyasachwa alami kuom ye nying yesu kristo ruoth amen agon nyasaye erokamano mwaselamo gokinyi sani Bed gi yie Nyasaye osetimo. Atieko kafulo nyinga an Bishop William Abol. An jalego mur malanga e piny Siaya County. Ajatich Nyasaye sani adak e piny Nairobi ka. Namba sime mara en 0721 280025 0721 280025 Airtel namba mara en 0782 495